Аның инде хезмәтләре шактый бөтен дөньяга таралды дип әйтергә була. Без инде аның Фейсбукта да күреп барабыз һаман саен. Бик актуаль темаларга язылган мәкаләләрен каршы алабыз. Ахирәт Кашап улы Исламов. Салам алейкум. Мөхтәрәм иптәшләр, гаиләдәшләр. Минем аңлавымча, монда татар теленең укытучылары җыелдышалар икән. Юкмы, төрле кеше? Да.
Россиядан алып. А, шулай. Укытучылар да бар. Мин моны бу чыгышка махсус әзерләмәдем. Шулай булса да, теге һәрберебез татар милләтенең Киләчәге белән һәрберебез янабыз иңә. Шуңа күрә миндә булган хыялым турында сөйлисем килә. Ул да булса, милли университет, без инде ничә еллар буе аның турында сөйләшәбез. Кирәк, әйтәбез, кирәк, тегесе кирәк, монысы кирәк.

Шуңа күрә шунысы безнекиләр менә бүген милли университет ачсак, без аны алып бара алабыз. Безнең көчебез бар, безнең укытучыларыбыз да бар, безнең милли кадрларыбыз бар. Татар телендә кирәкле югары дәрәҗәдә укыта алабыз без. Бөтен нәрсә бар бездә. Күпме менә Казанда Биналар тора, буш. Күпме яшьләр дәртле. Без аны алып бара алабыз. Эш шунда ки, милли университет, милли тема ул сәяси мәсьәлә. Беркем дә аны менә монда әйткәннәр инде, беркем дә аны безгә бирми. Менә алыгыз, ачыгыз. Оештырыгыз, рәхим итегез. Юк! Мин аны әйткәнем бар да, зур кешеләргә дә. Әйдәгез, менә башка әйбер кирәкми, милли университет кирәк. Әйдәгез, без менә бөтен нәрсәне ташлыйбыз, Казанга килеп, милли университетта эшлибез. Кайда ул? Кайда безнең милли кадрларыбыз? Чит илдә, башка шәһәрләрдә. Әле кем китмәгән, китергә җыена. Шулай ма шулай. Хәзер бар ул, ә иртәгә бер ун елдан соң милли университет түгел, бәлки хотя бы бер милли мәктәп ачарга дип уйлап йөрербез. Бу бик тә җитди мәсьәлә һәм аны вакытын, вакытында эшләргә кирәк безгә. Бәлки без дөрес уйламыйбыз, бәлки безгә ничектер менә Уйлау рәвешләрен үзгәртергә кирәк. Биналар турында түгел, теге лицензияләр турында түгел, бәлки милли университетның формасы икенче төрлерәк булырга тиеш. Хәзерге таләпләргә, шартларга туры китереп, аны ябарга мөмкин булмасын өчен, бәлки яңа ниндидер форматлар булдырырга кирәк. Шул ук милли мәктәпләрдән бергә. Менә мин тәкъдим итер идем шушы юнәлеш белән барырга. Бәлки, әлбәттә, безгә конференцияләрне оештырырга да кирәк. Шул ук вакытта, бәлки, теге тарырак ниндидер семинарларны оештырып, даими рәвештә безгә уйларга кирәк, нинди формаларны сайларга һәм ничек менә бу максатка ирешергә. Милли университет дибез икән, бастык. Безгә кирәк, менә бер ел эчендә, ике ел эчендә ниндидер форматта без аны оештырырга тиешбез. Булсын анда дипломсыз, булсын анда теге государственный дәүләти диплом инде. Булсын анда рәсми булмаган ниндидер курслар. Ну, барыбер без аны ашыр идек, оештырыр идек һәм алга таба ничектер үстерер идек дип уйлыйм мин. Милли университет белән дә гомумән менә нинди безнең мәгърифәт системасы белән шулай. Чөнки Безнең дәүләтебездә бер нәрсә үзгәрми. Менә ничек әйттеләр инде монда. Максатлар билгеле. Алар бик тә гади һәм ахмакый максатлар. Чөнки мондый максатларны кую акыл кирәкми. Кайдыр укырга кирәкми, нәрсәдер, нидер позитив системаны үстерергә кирәкми, мондый максатларны кую өчен. Шуңа күрә, неужели без күпме безнең галимнәребез бар иде, күпме безнең акыллы кешеләребез бар. Без бөтенебез җыелышып менә шушы ахмакый системаны җимерә алмыйбызмы? Яхшымы менә белән белән? Бер кая да чыгып булмый. Мин чакырам инкыйлабка, революциягә чакырам. Революция безгә кирәк менә безнең милли, милли системабызда. Безнең милләткә революция кирәк.